ka ku tooi su kum niri ka daa ku tooi su o kom ka bi gbaai o kom ka di nyɛla bani yɛn gbaai lala niri ŋɔ kom n nyɛ o zaɣim boli tahali ka bi yɛn kpi ka dihi afi ka a di ni baŋsim pa kana ka bi wuhi paɣa ni ni tooi su niri kani paɣa ni ni tooi sugi o kom shɛm baa ka ŋwana ka tinkpa so ka ti ni ku zaɣi zaa ni ti ku wum shee la dabba maa n ku niŋdi li. Ti yi niŋ ka m piri mari mali saawara viɛnyɛla, di daa ni tooi niŋ ka o ni niŋ mintin shɛli bee ka o ni niŋ waazu shɛli bee ka o yɛli shɛli maa din tooi niŋ ka o di yɛli li ka di pa lala n-nyɛli. N be tabili ni o bi niŋ vihigu, o kul yɛlimi ka n di kul yɛn suh o. Tudu o yɛli ni mi ka di nyɛla o daliri nyɛla musulinsi daa dii ni wuhi li shɛm din ka o zaŋ a ti yɛli ŋɔ, ka ti Dagbani ni yɛli li shɛm ka di ni ka o yɛli ŋɔ. Tɔm m mi yɛn kpɛrila ti Dagbani yaɣili amaa ka lee bɔhi buɣisi. N bi baŋ dali shɛli din tahili ka daadam ka yi ti bɔri ni dunia ni baŋ ni o mali baŋsim. O pa kamina nti yɛli tɔɣ shɛli din pa yɛlimaŋli m-mali pari Dagbamba ba m-piri ba gaafara ni yɛn yɛli shɛm ŋɔ. M bi niŋ ni yɛn ni yɛli ya tɔɣ kpɛɣu a ninsalisili ni. Ŋunkam mi ma viɛnyɛla ŋun mi ma laa. Chɛɣu n-na chaŋ a baŋ binshɛɣu kpɛŋ ŋɔ. A nya Dagban la puuni n ni dii kani ka saɣi nira ka nya paɣa ti suri o la kom buyi wum viɛnyɛla ka kom maa suɣuma ka di kan bɔra Dagbanli pɔ ni di kani ka nyɛ paɣa lala paɣa so ŋun kani maa o maŋmaŋ bidɔɣiri ŋun nyɛ bipuɣimbila m-bɔ binshɛɣu din yɛn libisi o tooni ŋuni yɛn kpɛri ti gani o before ka dabba ban yɛn suugi maa naan kpi n-ti suugi o o yɛn dola ŋilli lala ka bɛ chani ti suugi o hal bɛ yɛn niŋ o sitira ni bɛ zaŋ chaŋ ti sɔɣi o bia maa n-lee yɛn kpi ŋun ka bɛ yɛn boli ka o kpe n-ti libisi o daashili pɔi ka bɛ naan kana ti niŋ o sitira maa n-naan kpuɣi ka di zaŋ o chaŋ ti sɔɣi di zuɣu a ni tɛhiri li shɛm maa ka lala n-nyɛ li m piriba n yɛn naai bi niŋ aadalchi m mali yɛlimaŋli ka nini ku nyam ka a bɔri ni a chaɣ duŋninim baŋ ti ni zuɣuri na kpi nti paai shɛm ka lala zuɣu kpima ni nyɛ ti ti gba tɛhirila biɛhigu zuɣu hal ti yɛn niŋ aadalchi m ma ni gɔra m ma ni bi nya balli ŋun ti paɣ jilima nti paai dagbana m ma m bi yɛli ni so bi ti nyaŋ ti m ma ni na bi nya din tooi niŋ ka n yɛli ka n na bi nyɛli Dagbaŋ ŋɔ a ni tooi kali na shɛŋa paɣaba ni diri a. Biraata lan yina ni garawa chɛlɛnji ka ti piri so ku yina nti yɛli yɛtɔɣa ka di bi niŋ nyaɣisim. Ka di ŋmanila kaman Dagbaŋ ŋɔ paɣaba yi ti be dabsim puuni din tam ka ti niŋ wuhindi nyaɣisim ka di paai ti bo. A lab nyaaŋa ti yuli ti viɛnyɛla suyirili ka ti kpuɣi pari ti biɛhigu maa ni di zuɣuri ka Dagbaŋ la puuni. Na shɛŋa be Dagbaŋ ka di yi pa paɣa doo bi diri li ka ku nyɛ nam din mali yaa, kparituya bo yi diri li, gundɔɣu bo yi diri li. ka lahi chɛ ni shɛŋa din pahi pahi katariga, gaa, kooliɣu, ka lahi yɛli sɔŋ maa, paɣaba ni diri nashɛŋa di yaɣi Dagbaŋ. Dagbaŋ yili bi ti wuhi paɣa o naan ku chiɣi o dini na. Tɛɣu m-pahi binshɛɣu. Dagbaŋ guŋ ka taɣi paɣa saɣim lahi nti pahi saha shɛli gba ʒiɛmani n-saɣim ka a nya ka a mini a yidana miri ti taba ka laati ne. Dagbaŋ mini o paɣa daa miri ti taba ka furila ne. Dinzuɣu paɣa maa bee n-nyɛ doo maa tooni, doo maa bee n-nyɛ paɣa maa tooni. Dagbaŋ ku ti wula paɣa saɣim hali nti paai luɣ shɛli ka bɛ yɛl a hal paɣa tɔɣu tɔɣu ni yi deei bia. Bi malila bi yɛn tuumo shɛli ka o paɣ o nini ni ka pili a yuuni paɣ tuuni a nina ni fa ka paɣ nya ka m bi bɔri o tuuni yulibu ka o ti kpi ka yɛn yuli n ni nyɛbu. Man bi difɛndirila ka siɣiri ba ka ka siɣiri nyɛmani ŋuna. Amaa n lee yuli mi ka o ni yɛli shɛm zaŋ sɔŋ maa. Ti yi bi bɔri ni yi shim shee, niriba pam ti shiri tooi ti hali bɛ yi suhiri o ni di kani ka nyɛ paɣ ka bɛ yɛn sugi o ka o ni yɛli shɛŋa lala n-shiri nyɛli. Doo n-yɛn gbaag o kom, doo n-yɛn gani o taanchili ka lala n-nyɛli ka doo n-niŋdi li m pa shiri o bi niŋ a vihigu. Doo bi niŋ lala bini maa.